Kwonka Mukama nabo bakadaama. Haine okubakushabirira munonga. Tinkumanya oba n'ahabw'okuruga omu byaro. Tinkube poi.
Oba n'ahabw'obuteetegyereza.
Oba n'ahabwa stress. Nabo oine okubakushabirira sente bakazigabira eryo. Mazima. Na munonga ahabw'okugyenda bakeekoma ahari ba sereebu. Tinkube poi.
Okashusha nku baagiire aheeru. ngu nabo benda ngu babe ba sereebu kandi obwo bakaze kukora sente ngu bahindure aha mbeera y'amagara gaabo financially mbwenu Tambuza vidiyo.
Ai Ruhanga Taata Omunyambabazi, nitukusiima ahabw'eki kiconco ky'amagara okiturinda tukiri abahuriire kandi okatuha amagara g'okukora ebirungi n'okweyongyera nitutunguuka omu bi turikukora. Kwonka Ruhanga ezi eshaaha naija omu maisho g'okukugambira ngu twine ekizibu ky'omuzigu Sitaane ogw'otaaha naatuteganisa naayenda kutubeihabeiha. Kwonka ahabw'embabazi zaawe. Ka sitaane aka akasuru. Agambye ki? Akafiire akafu k'omutima. Aka akatagira amakuru keke k'okushushana n'ekishegyesi. Katonda wange.
Ezi eshaaha ninkashwaza omu maisho gaawe. Mazima.
Ninkashekyerera.
Ngu tikakutubaasa. Ahabw'embabazi zaawe n'onoogwo mukono ogu otahootitiireho turinzire, Mukama. Mazima. Reeba, Mukama, nka tunaaza kushabira abantu baawe. Mpa amaani n'ebigambo birungi by'okucumita n'embabazi zaawe, ahabw'okuba iwe nk'oku waakigambire omu Yeremia, okagira ngu ogwo orikweta oraamweta mbwenu Ruhanga aririnyeeta amaani gaawe. Reka kukwatsa abantu bamwe, mbwenu Ruhanga niikukwatsa pooriisi ya Uganda na munonga egyo eya traffic. Ezi eshaaha ei ngambira, niimanya ngu haine abari omu mihanda abaataho za road blocks b'okuteganisa abantu, tikugira ngu bariyo nibaza baaza aha ruguuto kutereeza amateeka kureka baaziho kuyoora amasente. mazima. Mbwenu Mukama naanimba kukwatsa ezi eshaaha. Oraabe ari omu muhanda weena ari ari omu kuteganisa abantu naabaihamu sente naabanyunyuuta n'esente, musindikire ekiirukano. Ahu araabe airukanga aze omu kishaka abantu barabeho n'obusingye Mukama. Ai Mukama ninyongyera kukukwatsa aba bashaija. n'abakazi b'omu nsi omwe baruho kushiisha amaka g'abandi. Mazima. Baruho kuza omu maka g'abandi kwiba abashaija b'abandi, kwiba abakazi b'abandi. Mazima. Ebyo ebicweka ebi waabahaire bakabihindura amaziba. Sitaani ari n'ekihiima. Bakubushitamisa. Mbwenu aba ninyeshaba Mukama ebyo ebicweka ebi waabahaire byaba boona oranga tibakubaasa kubikonturoringa. Biriho kushiisha amaka g'abandi. Abantu bari omu maka gaabo batereire bashutami bari gye. Kwonka abari aho nibakozesa ebicweka byabo kuteeranisa abantu omu maka, kwiba abashaija b'abandi, kwiba abakazi b'abandi. Ebi bicweka nanye nishaba ngu obiigaze. Jesus! Ninga obicweka obitware, obigire obitware okwo omu nsi ekarangataine, obinagyeyo. Ndayega munonga.
Ahabw'okuba baatuteganisa Ruhanga. Mukama, nikukwatsa abeebembezi baitu. na munonga aba MP abaagiire omu Parliament kuza kuteeza ebishushani, bakeebwa abantu baabo abaabarondeire akaruru nainga shi abaabataire omu Parliament. Mazima.
Bakazayo bakaza kukora emirimo yaabo, kushwera abakazi, kugura amafaamu, bakatereeza famire zaabo ezi abandi bakazeebwa. Kandi owe bagiire kwebembera abantu. Mazima. Mbwenu mukama ninkukwasa MP wa Kashari South. Katonda wange.
Muyambe omusiimure.
Ekishanja emyaka eyatsigara omu kishanja arigye omu kuziika abantu nibareeba ku bagurura amasefuriya ga bataga b'ebibiina bya mweziikire agyende amanye ekyamutwire omu paramenti.